Mesûd Kaya nivîsî, Berfambar di xwarinê de çend tişt ne muhîm in. Yek, mijar. Di vir de qesta min bêtir mijarên navûserên e. Mîsal di danasînê de dibêje, Herba cîhanê tu carî wiha nehatiye vegotin. Em niha vê gotinê li hêlekî bihêlin, ji xwe herb têra xwe tekane ye yanî ne mimkun e tu carî yek din bibe. Qet nebe ji bo wê bûyerê em ê karibin bibêjin her herb şahidê dewra xwe ye. Bi vê şahidiyê tenê bimîne jî ew ê careke din bi heman awayî neqewime. Tişta din mijarên eşkere ne mimkun e tiştekî ji vegotinê kêm neke. Welhasil mijar talûke ye. Bi hêsanî dikare ji vegotinê re bibe qalib. Ez dikarim bibêjim mijar kirasê mar e û daîm li bedena me tin civandiye. Heger kelemek tune be ew kiras heta hetayê li ser wê bedenê dimîne. Çi ye ew kelem? Mîsal îronî. Her metnê li ser rûkê dinyê qandê xitabê dervayê xwe dike. Bi du qatan li vê xitabê xwe jî dike. Lewma pirrê caran xelasiya xwe ji dest kelemên di nava xwe de nake. Her metin bi derbên wa keleman di hundir xwe de xwîn dibe. Îroyîna metin pêşî xwe jehrî dike, paşê vedigere dervayê xwe. Bi vê nêrînê her metin hinek îronîk e. Helbet xwendina min ji min re vê dibêje. li vir îroyîna xwendinê xwe digihîne me. Ne bawerim tu metin karîbe qandê xwendinek îronîk be. Welew xwendin nîvcû kêm nexwe ser be jî çima? Çimkî hemû xwendin ji mijaran xalî ne. Maşale çimkî ya vê hevokê tiştek ji hêtabê wê kêm nekarîbe amîn. Ne ji zordariya me tim be, tu mijareke sereke ji xwendinê re tune ye. Mijar zulm e, lê axir ne muhîm e. Dudu, nivîskar. Di nav van xalên ne muhîm de xala herî ne muhîm ev e. Lewma ez ê zûka di ser vê xalê re gav bikim. Halbikî ew ê hemû xal wiha bin, Huş deng nekin, di çav min û xwendinê min de hewce ye her metin nivîskarê xwe bimirîne. Bi tu awayî cihê nivîskar li vê sehnê tune ye. Na eger Îhlez bixwaze cihekî ji xwe re çêbike jî, bila pêşî wî kirasê nivîskariyê ji xwe bike paşre daxilî nav me bibe. Wekî din fit û tune ye. Bi çi hawî be gere ew nivîskar bimire, mereqa nekin ew ê mirina wî jiyaneke bextewar jê re ava bike. Problemeke min heye, nizanim ne psîkolojîk e ne jî fizyolojîk. Di çavê min de her tişt me tin e. Heqe tin ev carna dibe problem. Problembûna wê li hêlekê. Mîsal anha pisîkê min gunê xwe dialêse. Di qoziya qeryolê de ye, ez wî nabînim lê dengê zimanê wî tê. Her cara zimanê xwe digihîne çenta, pirça wî pê re tê lewma zimanê wî dike çelpeçelp. Mîsal wekî xwendevanekî ev dîmen metneke ji bo min. Xwendin û hebûna wê gelek ji vê nuqteyê xelet fêm bikin. Maşalê nekin, amîn. Vî metnê hewceyê hebûna nivîskarekî nake. Bi min be ev metin ji qewla gelekan hêjayî xwendinê ye. Sisê, Peyam, ez ê di vê xalê de hinekî li xwe mikur bêm, ez heyranê wan metnin tenê ji bo bibêje dinya boştir lo sê sit çar sit rûpelî rêz dikinim. Çawa xîret e, çawa di xwe re dîtine. Heqetin ez bejna xwe li ber wa metnan ditewînim ji bo carek din çavên min wan nebînin. Mesele ne boş an tijebûna dinyê ye, xelet fêm nekin. Eger hûn ji min jî bipirsin dinya boş e. Lê qet li qisûrê nenihêrin. Bi qandê çar sed rûpelî ne boş e. Tişta hê manîdar çi ye hûn zanin? Metneke bi vî rengî dinya boştir dike. Mesele heqeten ne boş bûn e. Dikare bibêje dinya ne boş e jî. Di vê naberê de bi min her du hevok jî heman tiştî dibêjin, çimkî metafizîk e heval. Vegerek xwendevan hebe jî îdî li dinyê venagere, ji xwe dinya wekî peyameke nevekirî li pêşberê xwendevan e. Hinekî hermenewtîk ji kerema xwe. Qet nebe bila bihêlin em peyama xwe bi destê xwe vekin. Bifikir, ji dereke xerîb nameyek ji te re tê. beriya bikeve destê te, hinekên din wê nameyê bi dest dixin, dixwazin nameyê bigihînin te lê pêşî ew li gor xwe dixwînin. Welhasil tên ba te, dibêjin em ê nameyê ji te re şirove bikin, ne hewce ye tu bixwînî. Heman meseleye, peyam û peyamdarên di metnan de heqaretên herî mezin li xwendinê dikin. Lê axir ne muhîm in, bihêlin bila xwe bi tiştekî bihesibînin. Çiqasî tûj bibin ewqasî tune dibin. Çar, Fîlozofiya Ev xal bi her du xalên beriya xwe ve girêdayî ye. Têkilbûna xala ewil bi nemrina nivîskar re têkildar e. Di çav xwe ranekirina tunebûna xwe re nivîskar dixwaze bi gotinên fîlozofîk xwe di çav me de rep bike. Dike û nake orgazm nabe lewma daîm rep dimîne, rêz dike, ûş dike, fireh dide ber xwe. Dibêje qe ez çiqasî gotinên tire tira bikim ez ê ewqasî di çav kevim. Hay wê jî tune kerkerkî li stûyê vegotinê siwar dibe. Têkilbûna Xala Duda her gotineke fîlozofî bi serê xwe peyamekî dide. Ew nameya ji bo me hatibû bi rêya va peyaman dubare tê şirovekirin, lewma rê li ber xwendêvên û dinyê digre. Va rojên dawî min metneke kurdî xwend, metin xwe dida xwendin bi saya hin taybetiyên din. Lewma heta dawiyê ez jê neqeriyam. Îşev min du salên êrî ji her neh deh rûpelan carekî min li qoziyekî fîlozof karekter an fîlozof nivîskar nivîsiye. Ne ji wî metnê bûya ev xal li vê nivîsê zêde nedibû, malê ava bi rêz metin, xalek be jî te quncikek heq kir. Xal end. Welhasil û kelam, vê meha berfanbarê jî berf nebariya. Ev rewş min ji xwendineke xerab bêhtir aciz dike. Naxwazim vê rewşe metnê bixwînim, zêde trajîk e, ro bi ro dinya li ber me dihele û dûrê deran ev ne xema tu kesî ye, lewma bi xezeveke nedîtî li xwendinê vebûme. Maşella teşqelekî neynim serê xwe bêjin amîn. Sersala te pîroz be birêz xwendevan, hêviya min ev e bo te û sersala nû xwendineke bi esil û berfambareke bi befir qe nebe Kurdistaneke bi qedir.